Chubai ula tum pang chuan kan lo lawm chu vawiin kan lo review leh tura hi Agarro chemte stainless steel chemte a ni a, in hmuh theih ang hian hemi hi a ni a, tichuanin hei hi a set thum hian ni a, hetlai mi ang hi a ni ta, tuna kan rawn review tak tura hi chu kan hman lai a nih avang hian tlem in hei a rang leh neuh neuh leh enge a bal lai deuh te pawh lo awm lo theilo kan tifai hneh lem lo ta a chuvang chu a ni a. Tichuanin art chemte chanchin chungchang hi kan han sawi zung zung ang a, pakhatnaah chuan Fulteng a ni a, Fulteng kan han tih chu hei art chemte a leh a vawn chhan thir maw hemi Ful-a tlang vek maw khami inhmang chhawng a kha a ni ta. Fulteng ni lo ang hi chu ih kan hriat thiam dan tur chuan Mizo pa chempui kan han tih maw a, a hmawr kan tih zum lut a, thinga kan zuk chhut luh. zuih ang kha khatiang kha full tank a ni lo ta, full tank ho thatna chu in hmuh theih ang hian hei solid khat chem te a kha ni ta a, chuvang chuanin an thira pawh full tank reng reng hi chun chhah thin a ni tih ang an rawn sawi tel duh a, tichuanin hei hetlai a i handle te pawh tiang khan plastic nge heihin hman ka hre lo a khatiang khanin i an rawn siam belh leh kha a ni a, tichuan a pahnih leh nahah chuan in hmuh theih ang hian hei tilai a tlang zawng zawng te pawh i tlaia a chhah puar lai zawng zawng te pawh i thir sa khat hlang vek an ni, a pumpui hian thir hlang sa khat maw inzawmna leh eng emaw ni han dah belh leh han vuah belh ang kha awm lo, thir sa khat lang khat lang an ni a. Chumi lovah chuanin an thir a hi inhmuh theih ang hian a chhah tha a ni. Hei hi four millimeter vel a nih ka ring a, four millimeter maw hetah size lian ber a hi chhah leh hret bawk a, inhmuh theih ang em aw ka kut hi zep lovah chuanin a lian a. Mipa ah phei chuan a lian pawl a ni a, tlema palian ai pawn kut lian, kut hrawl lian tha nei ang hi kan ni a, chuvang chuan kan kut hi lian tha khawp mai a, ih tuna hmeichhe kut nena tehkhim phei chuanin a te leh chhaw a lian leh zual a ni tih khan a han sawi tel duh a, chuvang chuan a chemte pawh hi tiaka han keng velah hi in hmu lian lo mai thei mahse a lian tha a tih kha kan han sawi tel duh a, mahse chutianga hnawk khawpa lian a ni lo a. Tichuanin a dawt leh ah chuan hei handle han vawn leh engkim mai a hi hei a vawn handle a hrim hrim a hi a nuam hei hi i alu han vel leh neuh neuh na tan hian a tangkai khawp mai hi chu thil han zai lep leh etc etc inti mai ila hrang hrang ah khanin a tangkai leh em em mai a ni tichuan chumi lo vah chuanin hemi hi chu eh chem teh ah chuan hei eh sa han sah nan leh sa han chan han slice nan te pawh khan an hmang awm e tiang khan a ni a tichuanin. Hlim hmuh theih ang hianin a thira hi a chhahin quality a tha em em mai a, pakhatnaah chuan a rip nulh bawk a ni tih khan an sawi duh a, hei hi a set thum hian rupees tunah hian zakua in kan offer mek a ni, chu chu an ni a, tichuanin a pahnih leh naah chuan hei an design ah a thira hi a chang tha bawk a, a hriam tha em em bawk a ni tih khan an sawi tel leh duh a, tichuan hei an thir design engkim a hi a hriam tha em em a tiang a hi maw. Keini pawh hian kan hmanna rei tawh em em a ni tih kha ngaih an sawi tel duh a, tin, Chemte chungchang bik a sawi fiah leh kan daih leh duh ah chuan Chemte hrim hrim a hi chu cheng sawm an chi, cheng sawmhnih, sawmngam an chi maw heti ang thir pan deuh hmanlai kan lo hman thin ang, type maw simple deuh a plastic handle ang chi an ni emaw tih a nga tlem a, a chef knife kan ti dawn nge maw, chef ho ina Aah an han hman chi tlem a changkang leh deuh hlek te heng ho pawh hi a quality tha chin a mi an nia mahse kan pe tlawm hrim hrim a hei aia quality leh branded chhawng te pawh an awm zel a ni amaherawh chu eeh hetiang price range zakua leh tihbur vel hetiang lei thei chu man hla a ni tih kha an han sawi tel zeuh duh a tichuan heng ho ang hrim hrim eng thir pawh ni se chemteh hi chu bil lo bil thei lo a awm lo a ni pakhat nah chuan a bil thei a a bil zel dawn a ni tih kha kan han sawi tel duh a ihh chutlai tak ah chuan in mi tam tak in kan hriat thiam loh thin a chu chem te a bik in heng ho hi an that ve leh na te a chu an thira chhah avang hian in ihh tah hriam an nuam lam a an hriam rei bawk a ni hetiang a tun lai a kan lo hmang tlang lawm thin maw chem te pan-- Lam pang ang chi ho hi chu Tahriam pawh hi an har a, a bikin lung ta tah phei chuan Tahriam hi an har lutuk a ni a, an pan avang leh an shape awm dan a zir khanin chu chu a ni a. Heng ho phei hi chu an thir a chha vang hian hei angle, slope kan ti dawn nge an neih sa vang hian tah an nuam a, chu chu kan han sawi tel duh a. Tichuanin chumi lo kan han sawi leh duh chu chem te reng reng hei ehh tam takin a kan lo hriat thiam loh ah chuanin chem teh bikah hianin intiteh ang. I hetiang a bikin safe night kan tih tun a mi ang te maw thir chhah leh tha lo te pawh eng pawh ni se hriam reng dil thei lo tur ah hian a ngai a ni lo va a bikin hetiang master chef leh hetiang ram danga chef changkang tak tak hoin an chem teh hi an lo tat ngun khawp mai nitin deuh thaw in an tat emaw tih mai tur a ni an hman dawn apiang in an tat a lung tat pawh an nei tha a ni maw heti lai a keimah ni ina lung tat kan hman thap deuh ni lo a grid sang mam tha em em mai ang ah hian in a tah tak takin lo tata tah dan pawh lo inzir a an chul hliau hliau a hemi razor kan tih maw blade ang mai a hriam kha nen an tat chhuak thin a ni kha avanga hriam kha a ni a a chem quality that leh eng emaw ni ah kha chu thu hran ni se an thir chun tha an hriam rei teh mai mai mahse khami vang hrem hrem a hriam leh eh hriam bil thei lo an awm ni lovin maw an chem hrim hrima kha chu ih. Kan tah peih leh peih loh a zir a ni a, chungah chuanin heng ho hi tah nuam an ni ni tih kha kan han sawi tel duh a. Tichuanin chungah chuanin heng loa tah awlsam lehna chu keinina kan hmanah chuan he mi chemte tahna hi kan rawn fak leh duh a, hei kan hman lai a ni a, hei hi rupees zar sawng ngain kan sel a, hetlai hian in hmuh theih ang hian hei hi a ni ni. Tichuanin hetlai hianin hei a that ve lehna chu hei in hmuh theih ang hianin heti laiah hianin ehh a thir a awm a ti laiah hianin hei kan tat hnem ve leh deuh hlek tawh a balte pawh a lo kai ve tawh a hetlaiah hianin a ehh varah hian hei a stone kan ti dawn nge maw thing a thi a lung ehh grid sang ho kha a awm a hetlaiah finisher a ni ta mahse hetiang ho chem hi chu ka ui a a thir a tah atan hi chuan ka phal lo a chuvang chuanin a tlangpuiin hemi a var pahnihna ah hemi pahnih ah hian tah hi tha mai a a nih loh chuan thei phei chuanin ihh hemi chem tahna-- lung tât maw tûn laia hetlai vêl hardware dâwr leh eng emaw ni vêla kan an hmuh ni lo. A grid sâng a bikin two thousand, three thousand grid tih vêl ho maw eh one thousand grid chung lam ang chi ho te hi neih theih chuan mahni a tah thiam phei chuan tah peih chuanin a hriam rei a, ṭha hriam em em a. Mahse ih sawi tak ang khan inchhûng vêla han hman tûrah chuan ka tiang em em a, hriam leh eng emaw ni ang kha chu kan mamawh em em lo a, chawhmeh a han chan thei nawk nawk na leh neuh neuhah kha chuan a tâwk viau a ni. Hêng ho hman pawh hi maw chu chu kan han sawi tel leh duh a ni. Chu chu tuna inhmuh theih ang hian hei hi a ni a, quality tha tak an ni tih kha kan sawi tel duh a ni.